Çendî neda min. Ez hemî dilê xwe heşa û hemî dikem birayet. Û dîtna hewa. Sat sat min hejmartin bez da dîtna hewa bibînim.

Ey xudayê pak û dilovan dom pê danê dikem ku yê xelet bûm. Ez daxwaziş te dikem tu li min biborî. Madê xwe dil sistem karekê wekî min borî. Erê tu dibînî Yehoda me çend sitem û zorîya li vî zelamê merz kirî.

Eger em şiyayîn belê bav tişte qet çênabîtin. Hezkirina Xwedê her tiştekê bivêtin dê çêbîtin. Rabe. Ev ew kiraseyê bapîrê me Îbrahîmî daye Îshaqî û Îshaqî jî daye babê me, babê me jî daye min.

Rona hiya çavê babê min hemî hat navî kirasî de. Lezil xo bike. Hindî tifşeyî sîka û kirasî bigihîne Yaqûb pêxemberî. Xêro xwe şa dabin. Xwedê digel te bî.

Erê kurê min et niyasim û pêxember hemî ewît niyasin û ew pêxemberê hatîn hemîya mizgîniya wî ya daye xelkî û navê wî Ehmed e. Ehmed? Te got Ehmed? Erê Ehmed. Ew ji dîndeha mamê min Îsmaîlî ye, qurbaniyê Xwedê. Çi bêhneka xweş hat. Ev bêhna xweş ji navê Ehmedî têtin. Ez hespêt kem bêhna Yûsif ya têt. Te çi gotî bab? Meya seyre heke îm bê jiniyê dîn bûyî. Ez ê hest pê dikem bêhna Yûsif ya tê te min. Hîvîş te dikem bab, tu li kî ve û Yûsif li kî ve? Tu yê xeletî. Çimkî çi bêhna hêne me. Ev e sih sala pitir e ku Yûsifê mirî. Tu dibêjî nûker bêhna wî tête min? Ew nemiriye. Yûsifê min nemiriye. Min çica bawerî neyna ku Yûsifê mirî. Yûsifê min ê sax e. Bila Efrîn îşîne li bîra we neçît. Ez hez pê dikem ku bi nayo Sivya tê te min. We gulê bû. Tiştê em hizir bû tên zalamê me û birsa zor û kit me ya. Ev jî hizir û bîrî dî û sivî dike.

Eve çend rojê dibêjî dibêhno Yûsifî têde min.

Ê na Yûsif ya ji te têtin. Te Yûsif gel xwe îna eve. Yê aram be bab, yê aram be. Hem erê û hem ne. Bab min nîşana Yûsif ya bo te înay. Nîşan? Ew çi nîşan e? Berê xwe bide min kirasê Yûsif yê înay bab. Ew kirasê bi risqî tu wekî rengê zî bî. Erê, ew e, çimkî ez baş niyasim. Ev e, ev e ew kirasê rêberiyê ye. Fêdiyê bi rêz bidin def me. Ev kiraseyê bapîrê min Îbrahîmî bû, paşiyê Îshaqî, paşî gehişte min. Vêt ev e dev Yûsivî bît. Ev e çawa gehiştiye destê te? Babnê Yûsivî ev kiraseyê daye min. Yûsif? Yûsif? Yûsif? Me çi got kurê min? Ya tu dibêjî rast e. Çi li Yûsifî hatiye? Çi tişt bi serê Yûsifî nehatiye? O me Yûsifê bi çavê xwe dîtî. No ke birayê me Yûsif serwerê Misrê ye. Serwerê Misrê Yûsifê pêxember e. Çi bû bab? Çi dihat bab? Bab xwe ragire. Bapî çi dihat? Ahmetî. Çi min hatiye? Xwe ragire pêxemberê Xwedê. Ka kirasê wî ye. Çi çêbû bav? Ka Yûsif im xwe. Î hatine ka nexweşa de bîra min demê we ev kirase da ef min. Erê bîra hewetê demê hîn zivrî neve we kirasê wî yê bixîm bo min înay. Belê pa abxol wî demî nehat bo. Ev care jî we kirasê Yûsifî yê bo min înay. Û we ewne înaye ve. Ay!

Ma min et got Yûsif dê cihê min girîtin. Eger hosa nebaya ev kirase neçiya çare ser ya çavêt min biket. Xudayê dilova.